batamuan pulang lawan ulun Pak Acil Didin. Apa habar pian? Kula mamarina wan dangsanak barataan. Mudah-mudahan sehat wal afiat lah. Nah, nang lagi garing, nah mudah-mudahan lakas ampih, lakas wigas, lakas sembuh. Nah. nang lagi bagawi, bausaha, badagang nah mudah-mudahan barajakian haja kita barataan. Kamana kita balalah hari ini? Hari ini Pak Kacil Didin handak bajanguk ula nah. bajanguk ulah ni kita manjanguk paman anum nah siapa paman anum nah paman anum ni sidin kada pernah tuha anum tarus paman anum ini sidin ini sudah keliling nah urusan bajanguk ulah. Batiti kula ni sudah kaliling sidin. Indonesia sudah dikelilingi sidin, bahkan ke luar negeri ka Malaysia, Singapura wan Brunei sudah datangi sidin. Nah, manitii kula-kula urang Banjar nang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, Sumatra, Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara sudah didatangi sidin. Nah, kita mandangar kisah-kisah sidin. Nang kaya apa kisahnya? Nah, ah. Janaki video pakaji dari dini sampai tuntung lah supaya tahu kisah nang kayapa nah jangan kamana mana jangan ke sampai tuntung pakacil didin balalah tarus. Nah kita ini tadi star mulai jembatan basit lah. Sebenarnya rumah sidin ini di komplek mandiri nah jalan sultan adam nah tapi kita ini lewat jalan belakang nah lewat jalan belakang ini lewat uhh cemara raya lah nah jalan cemara raya kayu tanjung ujung.

tapi kawa kah dilewati atau kada nah kada tahu lagi ujar dangar dangar um sudah tuntung pang tapi dilihat dilewati atau kada kada kawa lagi kada tahu lagi nah kita coba singgah kena melihat di selumat nah jadi um paman anum ini rumahnya tadi di komplek mandiri lah nah jadi sidin bakisah kena nah tentang kayapa sidin mandatangi kula kula nang ada di berbagai wilayah di indonesia dan di mancanegara jadi bubuhan. Banjar di Kalimantan, bubuhan Banjar di Jawa, bubuhan Bunjar di di Sulawesi, Sumatera, bahkan Malaysia, jangan kada tonton video ini sampai tuntung, rugi bila pian kada manonton video ngini, nah kisahnya ni rami banar, hah nah sakali lagi nah tonton video ini sampai tuntung, nang balum subscribe like, comment, dan share pakadiu video pakacidin ini di like dulu, di comment dulu lah.

Nah, ternyata balum jua dibuka oleh pemerintah. Nah, jadi kada kawa dilawati lagi jambatan penghubung ke Sungai Indah dari Cemara Raya nih. Nah, ini tanggal sebelas Maret dua ribu dua anam. Okey. Nah, kita sudah sampai di rumah Paman Anum nah. Nah, rumah sini nih rindang. Nah, paling rindang sudah di komplek mandiri ini nah. Nah, walaupun di ujung

Nah, ini ada unjun nah. Nah, mau unjun sidin. Nah. Nah. Nah, ini. Nah. Sungai Awang nih ngarannya Sungai Awang. Nah. Santai kita di sini. Nah. Kebetulan di eh, Subarang tuh pabrik tahu. Subarang itu perumahan Sungai Andai. Komplek kesehatan Sungai Andai Subarang. Nah. Nah, alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah tatamu lawan Paman Anom hari ini. Nah, kita bekesahan aja Pak sebenarnya hari ini lawan Paman Anom ya kan Paman? Ya, betul. Nah, sambil eh, munjun. Sambil nah. munjun sampai ngabuburit. Ngabuburit. Eh. Nah, eh, ini bulan puasa nih. Bulan puasa nih. Nah, nah mudah-mudahan eh. bulan puasa bubuhan pian juga uh, eh. lancar ya kalau. Ya. Nah, kami ini sambil munjun.

Tetapi selain di situ jua kita banjar di NTB pernah jua, ke Makassar pernah jua, ke Bali pernah jua. Itu dalam rangkaian kami ni dari kerukunan bubuhan Banjar sedunia. Makanya kami silaturahmi ke berbagai daerah di Indonesia ih itu untuk eh menemui urang-urang Banjar nih. Iya, iya. Nah, kita berharap dengan banyaknya orang Banjar nih ada silaturahmi dan Dengan silaturahmi maka diharapkan kita selalu menggunakan bahasa Banjar. Dengan bahasa Banjar yang selalu kita gunakan maka diharapkan pula budaya Banjar tu kada habis dinai, nah kada punah. Makanya kalau dimana pun berada kami tu selalu memasarkan bahasa Banjar karena bisa bahasa Banjar punah maka budaya Banjar akan punah.

Ada yang jadi apa macam-macam lah. Nah itu di NTB kan. Nah, kada ah. kisahnya bubuhannya tuh ta, timbul tak NTB itu apa? Kisahnya aja ada. Bah, itu kisah bahari kala banar tuh. Kisahnya mungkin memang daerah pesisir-pesisir itu banyak orang Banjar. Mungkin Banjar itu mungkin bari pelaut kan. Hmm. Kira kayak itu kira nih. Iya, iya. Tapi sejarah madem orang Banjar tuh banyak kisahnya. Hmm. Banyak dengan kisahnya ada. Tapi yang kebanyakan madam itu justru ke

Urang Bugis kah? Bahasa Banjar. Urang Jawa kah? Bahasa Banjar. Malah urang Cina pun bahasa Banjar di situ. Dan hebatnya lagi di Tambilahan itu sebuting dinai. Nah menurut aku istimewa di situ kada hilang bahasa bahari. Nah nang kaya, kada hingkat.

Bahasa Banjar tetap lestari kaytu tadi nah. Kalo Ucuy dangar dangar selain di Tambilan tuh subarang kuala tungkal tuh banyak jua lah kuala tungkal jadi. Kuala tungkal tuh bukan jadi jadi kaya ini kuala tungkal itu mimang betetangga lawan tambilahan tambilahan ni indragiri hilir nah itu riau nah sementara kuala tungkal ini adalah jambi provinsi jambi kabupatin sa sa.

Nah, dengan sistem tata air mikro nang kaya tata air mikro Haji Idak bahari itu nah. Hmm. Itu orang Banjar bahari itu kenapa mampu hidup di pesisir karena mereka mampu mengolah lahan pasang surut. Orang lain kada bisa, Malayu kada bisa, Jawa kada bisa kecuali Bugis juga. Hmm. Bugis hampir sama pang bisa juga tapi lebih banyak orang Banjar membuka lahan tuh. Jadi

nang masjid tinggi di keluar apa kaya nah itu sama nah nang masjid yang di, di keluar yang berkeramat apa kaya nah itu itu sama jadi bahar itu memang di situ dibangun oleh orang komunitas keluar yang ada di Bagan Serai luar biasa dan situ dan budaya banjanya masih ada wadah cincin masih ada gangan walo masih ada wadah kelepok bah sama ya kita kita banja bahasanya lagi bahasa situ

di daerah ah nah nyambat aja gue gak maaf lah karena ingatan nih lah tapi kan ingat aja kan tata nah, eh. hmm. kan kita sambil lah sambil hmm. kesahan jadi bisa jadi hmm. uh, pak kacil eh pak ano paman ano ada kada ingat eh, iya, ingat kalawasan sudah eh tahun eh. berapa ya nang rancak perjalanan tuh jadi kayak ini ah, kami berjalannya ah, kalau dihitung-hitung bah ada berapa kali amun enam kali tujuh kalian ada sako ya, di Malaysia ini di Malaysia tuh dan kami sampai

Oh, hotel kulaan lah. Ih, ampunnya tuh Pak Ustadz Hairul. Wah, pengusaha sawit yang ada di Bagan Serai membangun hotel kulaan. Murah meriah. Ya, oh, bagi orang Banjar itu spesial, banyak orang Banjar nginap situ. Nah, hotel kulaan. Nah, itu ada bubuhan kulaan lah. Hmm. Kula dan sanak lama Marina nah. Hmm. Kalau tadi, ini kan dari Banjar nih, wah ini ada pesawat nang langsung nah, Malaysia ya kan? Nah, sampai di Malaysia, di Kuala Lumpur, be

hubungan antara banjar kalimantan dengan malaysia itu gampang banar pertama kita pakai pisbuk ya kalo ya yang kedua pakai wa ya yang ketiga pakai mesus yang lain kah ya kita nyaman komunikasinya nah kalo sudah ada kawan kawa di sms sana nah ko handak ke malaysia kayapa nah dimana ko nah betakun jalur-jalurnya iya tapi apalagi ini air asia ni kan beuh air asia ni kan.

Imbah ka Pinang ke Jakarta, Jakarta ke Banjar. Nah. Mantap apa lah? Nah, mantap, lakas. Ah, jadi aku bingung kenapa jadi di luar negeri ini murah penerbangan. Kada paham juga aku, kada ngerti juga di apakah kisahnya itu, Bang. Nah, itu itu nah, nah itu kisahnya lah. Hmm. Nah, jadi uh, kembali ke tadi nah apa namanya?

Pak Samsudin Uti kah? Hmm. Nah itu tokoh Banjar yang jadi wakil bupati situ top benar orangnya tuh. Jadi ketua KBB juga sana. Oh, nah Pak Samsudin Uti, nah itu luar biasa dan sini itu memang eh, semangat Banjarnya luar biasa. Nah itu karena orang-orang di sana tuh memang semangat Banjar tuh uh, kayak apalah merasakan momen banyak itu kayak bahagia gitu nah nah jadi ya, ya malas itu ada ngannya oh, satu organisasi pemuda uh, apa yo ya, apa ngannya tuh lah dalam sangit kah sih ngannya tuh wah tuh luar biasa deh organisasi itu ke, kepemudaannya hmm. nah uh itu sulit nah itu itu kentalnya di tambilahan nih

Nah, urang Banjar haja itu ada kampung desa kami lah, maaf lah, hmm. aku ni kelahiran orang situ nih. Oh, iyalah. Kelahiran ngarannya kampung Sungai Ambat. Oh. Sungai Ambat tuh kecamatan Enok. Nah, Sungai Ambat itu bahasa orang Banjar kada ada orang lain Banjar aja oh. di sebelahnya

Cuma kita tahu Banjar tuh kayak apa. Hmm. Tapi bisa banyak tiap hari. Mulai ke Banjar mungkin uh, keluarga bisa kada kada kada tahu lagi. Eh, nah itu. Ulun aja jar abah ulun nih kan dia jualah. Hmm. Eh, dang sanak nini ulun tuh madam juga ke sana. Nah. Kada tahu juga kayak apa. Eh, ka, putus saya sudah. Nah, sementara nini ulun dia. Makanya itu, kan. nah, itu. Jadi memang Kayapa lah hubungan emosional orang sana tu luar biasa ja ka kawa tu di tambilahan tu ja ka masuk tu lah provinsi kasih tu kabupaten yang ka ampat belas ih sini kita kan tiga belas nih ih ka ampat belas nih tambilahan tu jakanya tu.

Bulan Maca sudah zaman zaman bahari kisahnya tuh zaman ada bep, anu perang saudara orang Banjar ini nah. Hmm. Ada bila kah ingat lagi tuh tahun 40-an kah, 30-an kah ada tahu juga nih tuh. Nah, itu yang kebanyakan. Tetapi sebuting nago salutnya tuh. Bahasa Banjar tuh masih kuat

tadinya bubuhannya tuh pakai bahasa Melayu kada iya. payung hmm. bahasa bahasa Indonesia kada payung juga setelah mereka pakai konten bahasa banyak asli hoyo sungai meledak nah dulu banyak deh nih nang kaya lagi de, de eh, kenapa lagi lah kayak di Kalteng tuh nah banyak kalau bubuhan Dayak, bubuhan Dayak tuh ini eh. pengguna, banyak menggunakan bahasa Banjarnya iya. supaya kontennya nah, lebih berarti bahasa Banjar ini

Tuh, tapi ini bahasa Banjarnya tuh bahasa Banjar Akai buannya. Yeah. Bahasa Banjar Akai itu bahasa Banjar nang sudah kada utuh lagi. Hmm. Lalu bahasa Banjar Akai, ini nyampe kada berbahasa pang sana sana hmm. bersurah. Hmm. Bersurah Banjar Akai ya buannya. Nah, itu dina bahasa Banjar nah itu ada radio dina. Ya itu keseniannya juga rumah akulah salutnya setelah aku keliling-keliling itu orang Banjar tuh merasa oh, kebanjarannya anak kuat banget itu aku salut benar merasa mengaku orang Banjar tuh nah itu nang luar biasa nah ya bangga lah bangga dengan Banjar itu Banjar. Nah. Ih, nah itu pang luar biasanya malah ada beberapa pejabat yang di daerah Sumatera walaupun ya belahan lah ya inya abahnya maya Banjar Anu mamanya Minang ba ya. Ada lagi mamanya Banjar, abahnya Melayu ba ya. Ada lagi mamanya Banjar, abahnya Bugis ba ya. Iya, iya. Inya lebih suka mengaku orang Banjar. Nah itu kok kenyataan sudah itu nih. Jadi orang Banjar tuh ibaratnya kenapa ada di pilihan bubuhnya tuh apa nilai jualnya tinggi kah? Iya, kada iya. paham juga aku nah. Hmm. Nah itu

Sekelumit cerita tuh. Iya. Nah, kaya apalagi nang kita den. Nah, apalagi nang kita nang cocok nang kita anu kan kayak di Palangkaraya. Nah, kita kita bisa berbahagia hati lah contohnya lah. Palangkaraya ibu kota kabupaten anu provinsi, provinsi Kalteng. Kalteng. Itu bahasa Banjar iya. dominannya. Mata pulang Samarinda. Samarinda. Iya. Nah, bahasa Banjar. Memang asal dulu kisah bahari Ada kawan kita dibarahakan di pendatang di di di Sangata situ. Ikam ni orang pendatang, sarik orang kita ni. Eh. Ikam ni salah barahakan orang pendatang ya umanya. Eh. Ikam nang pendatang ya. Eh. Tahu kada ja bahari tu ngaran Kalimantan ni lah provinsi orang Banjar bahari tu ja. Gubernurnya Muhammad Nur tu orang Banjar aja. Bah, memang bahari Kalimantan ni di orang Banjar bahari. Nah, gubernurnya zaman bahari lalu dipecahkan. Kateng, Kal Kaltim ka nah sekarang Kalteng nah, Ablaut jadi tau. anu tuh aja kan pertama gubernur Kaltim pertama tuh orang Banjar e. ya kalau yang kedua juga semboyan Kaltim itu kan bahasa Banjar tuh sebanjar ya kan nah. memang dulu ceritanya membangun Samarinda itu memang orang Banjar karena dulu menurut cerita pemadam orang sana tuh tanah tuh kada payu eh kada artinya tanah tuh eh bubuhan siapa yang menggarap lahan di Samarinda nih

kuliner makanya tadi jaku mau kalau masih berbahasa Banjar masih ada budaya Banjar eh. kulinernya banyak Banjar juga eh. nah Nah, kayak tadi berakan kok nang gagang waloh eh. masih aja ada yo kok di mandai masih ada di mana-mana hmm. nah cuma sebuting nang kulit yang beda soto Nah, soto ini, nah lah, ini memang di Banjarmasin, di wadah kita di Banua ini, soto dua macam nih nih. Soto Banjar Kuala, soto Banjar Hulu. Hmm. Nah, lah, tahu tak? Ya. Kalau Banjar Kuala ini sotonya karuh. Hmm. Karuh nih nih. Kalau Banjar Hulu sotonya bening. Nah, sotonya bening. Kada paham kok kenapa jadi beda.

bening jua hmm. nah kecuali punya Jakarta nah iya, Jakarta. Ya, si Sonto Suhai punya kan lebih banyak lain udah ke banyak walanya yeah. jadi kalau di, di perantauan tuh dominannya justru soto orang hulu sungai di Jakarta tuh nang pina anu tuh soto di Jalan Antasari tuh aja tuh Kada tu ada wes kang soto suhai kan di jalan sabang. Ai kada yang di yang pakai maksud ulun yang di jalan antasari tu nang anu pakai basusu jer ba anu nang karuh agak karuh. Iya itu nah itu itu matan itu nah itu betul tu. Kalo ada suhai masih bening. Masih bening jua lah. Iya bening. Nah berarti ba kalo nya bening tu agak ke hulu. Eh, kalau. Nah tapi kalo karuh agak ke sini. Eh. Nah itu mimang itu nah kicua nang aneh lagi ada soto banjar nang aneh. Nah dimana tu? Modifikasi soto banjar nang ada di Makassar. Nah.

Soto Banjar tu bahintalu setengah matang di dalam piring. Nah, aneh Tapi kan. Emang sayatan-sayatan hintalu. Sama. Oh, ada juga. Sama kan? sama oh. tuh, Mak. Tambahannya gitu. Tambahannya hintalu mantah diceplok ke piring. Oh. Jadi masak setengah matang di piring itu. Nah, itu di Makassar, Dina. Nah, itu nah, pak nah, hmm. Eh, di tambilahan dulu ada sama dulu melihat uh, konten pian di Facebook nang Oh, wadai banyak. Wah, wadai-wadai Banjar. Eh? Eh, i- itu berarti ba- pasti banyak nih, Pak. Nyata eh ap kan kayak di tambilan tuh din u- orang kita orang kita husung eh, din. Oh. Iya. Laksa masih ada, nasi kuning masih ada. Wadai untuk yang paling banyak, Iya. wadai pais, wadai limping sama benar orang kita cuma nasi kuningnya di situ beda dikit karena iwaknya iwak laut. Nah itu bang, Hmm. Haruan nah kadada haruan. Haruan kadada nah jarang iwak laut. Lawan pakai itu nah, pakai iwak bilis kah? Ya. Nah, itu itu tapi nyaman, nyaman deh hmm. nasi kuningnya. Nah, jadi luar biasa kalau laksa akan laksanya sama aja rasanya. Nah, itu Den. Ma, Den aku nih, bah,

Itu bahasa Banjar. Nah, dan ada ulama di situ. Menurut cerita jadi jadi ulama terkenal ngarannya Pak Muhammad Al Banjari. Itu ada kuburnya terkenal kuburan di situ. Itu orang Banjar. Nah, mesti ada garis keturunan lawan orang orang orang ya, Datu Arsat. Cuma ada juga yang lucu di nih. Ada soto, soto. Aku pernah makan di, di Jakarta soto Banjar aja, makannya ke Banjar. Hmm. Ada angin soto Betawi. Nah, jadi ada terkontaminasi lah sedikit juga ya, kan. Ya, ya, ya. Nah, itu, Bang. Karena uh, soto ini hampir uh, di setiap daerah di Indonesia ada, ada soto. soto nih. Eh, ada soto, bentuk soto. Beda. Eh, bentuknya yeah. beda. Eh, memang soto Banjar tuh lebih terkenal pang jual di orang Banjar. Hmm. Nah, itu pang di nah, eh. Nah, di anu pang di Ulun ini ada dapat uh, informasi daerah uh, uh, apa namanya nih? Apa? Pangkalan Bun ja banyak jua orang Banjar di daerah ada kah kampung Banjar di situ jua? Ay, orang bu- kampung Pangkalan Bun tuh banyak orang Banjar. Ih, banyak orang Banjar di situ, banyak jua. Ih. Berarti kada jauh lawan sa- model lawan babon di Sampit jua nih lah. Nah, memang dari, dari situ juga. Ih. Ya, Cuma kada dominan banar. Kalau di Sampit kan dominan banar. Dominan, ya. Kalau di Pelangbun kada, eh kada dominan. di nang kada dominan tuh di Pontianak tuh kada dominan juga oh banyak orang Banjar cuma kada dominan eh masih takun-takun kita situ eh nah itu eh ke Sangata tuh nah banyak Banjar situ oh, Sangata, Sangata malah di Sangata tuh dulu pernah aku mencari situ lah aku, aku ketemu sama orang jadi di, di, di Sangata itu anu apa nih Jawang jangan lupa dulu ya kita menunggu undes ya

sambil munjun kita nah ya, ya, ya. kita sambil munjun santai ya kan Wadi banyak eh, anu lah banyak uh, oh, mungkin apa pedagang yang ke Jawa nih lah nah, jadi, mahasiswa jadi contohnya di Jakarta Den hmm. di Jakarta tuh nih nang kemasan tuh kebanyakan orang negara Ih kemasan tuh banyak oh negara nang bulah uh, apa ini apa ini simbol-simbolnya apa ini nang kayak lambang kopi apa segala macam yeah, apa yeah. ngatur nah itu dah itu kan uang uang Banjar cuma ngarannya udah berapa keturunan kayak di kebun sirih toh hmm. kebun sirih itu lolo gue gue mereka oh. tidak kenal kita jadinya yeah. tapi setelah ditelusuri Bubuhan kemasan tuh orang Banjar. Oh negara. Nah dan cuma ya kan udah pakaiannya cuma ya sudah lulu gue gue ina ih ah itu udah kawan sudah ya orang Banjar sudah kasih kanuan nah kayak penjahit pulang hmm. penjahit tuh di mana mana lihat aja penjahit orang Banjar nah ada mea di di Samarinda, nah ada di Palangkaraya, nah ada di Makassar mang banyak lah. Nang banyak di Makassar itu orang sungai durian. Sungai durian muntai. Ih, bahari, bahari tukang jahit. Wah ini ada nang jadi direktur. Anak tukang jahit tapi sekolah terus. Ya, ya. Sampai jadi direktur, sampai jadi dosen profesor lah gitu ya, nah. Ya, ya. di, di Makassar tuh kejadiannya ha dan padahal anak tukang jahit jadi di Makassar tuh kemarin tuh ada halal bihalal lah bobohan tuh orang Banjar di Makassar aku ada kebetulan kayaknya nang, nang datang kemana dan juga sungai durian kamu punya kan juga sungai durian aduh jago uh, buan penja asalnya buan penjahit asalnya bobohan itu tak situ tuh kayak apa kalau tak ke Makassar nih kisahnya Mencari, menjahit tu bangga bahari menjahit tu top dina. Hmm. Bahari tu menjahit tu termasuk gawe nang nah bahari lah, bahari lah. Hmm. Nah, jadi uang bahari tu bab bab bapuku banang lawan yang orang tu sudah hmm. hidup bahari tu. Ya, ya, ya. Asa bisa jejak mesin, hmm. selesai sudah. Nah, jadi buahnya tulakan ke sana tuh banyak buah sungai durian tuh dene. Memang di desa sungai durian tuh hampir kada ada lagi punya tulakan madam aja buahnya. Oh. menjahit aja tuh dulu menjahit tetapi setelah anaknya berhasil ada yang jadi ini jadi ada susu sudagar di di sudagar aja ada di Makassar tuh nggak suka durian juga asalnya tapi kan lagi bang menjahit iya, hampir dah hampir dah kuitan aja bahari menjahit oh, kuitan aja menjahit iya, iya. nah itu itu istimewanya di Banjar nih di anu Banjar nih nah itu jadi aku tapi kita pengharapannya kayak apa bahasa Banjar aku senang ada medsos nih

Uh, pelestarian budaya nah, bahasa Banjar itu iya. harap bahwa kula dan sanak kula mamari nang ada di mana aja nang kurang Banjar lestarikan bahasa Banjar ya kan saya bahasa Banjar nah jadi iya. uh, kula mamari nang sanak ke berataan jadi hmm. uh, nih kami bapak panderan jatadilah nah hmm. jadi Alhamdulillah, kalau kami pandarakan sampai habis bisa kada tuntung. Eh, Karena banyak banar. Banyak banar kisahnya nih. Iya, kisahnya. Nah, kita sampai di sini dulu kisahnya dulu lah. Eh. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gasan uh, pula berataan. Yeah. Kan? Nah, yeah. ini jangan kada ingat juga nih uh, Paman Anom juga ada konten siden juga. Eh. Nah, Paman Anom di YouTube ada juga. Paman. Ada YouTube juga kan kita kita kontak di YouTube juga kena. Eh. Di Facebook Pro ada juga. Ada juga. Nah, iya iya. Paman Anom nih Anu banar artinya aktif dalam suatu kami keluarga Banjar. Kami, nah, kalau rukunan keluarga Banjar yeah. Iya. Bahasa Indonesia bahkan jadi paman Anum ini kan karena sidin aktif di kerukunan bubuhan Banjar hmm. jadi sidin juga aktif uh, maelangi lah meniti bubuhan Banjar di baik itu di Indonesia ataupun ke luar negeri iya sampai ke Thailand iya. sampai bahkan ke Thailand gitu. iya iya iya, iya. sidin ada kisah lah hmm. uh, kisah sidin baelang-elang ke situ tadi nah, hmm Nah mudah-mudahan kisah ini bermanfaat gasan kita berataan. Hmm. Mudah-mudahan juga bubuhan Banjar nang ada baik nang di Banjar ataupun nang di perantauan sana atau nang suku Banjar dimanapun berada hmm. makin sukses. Nah ya kan. Hmm. Nah sehat berataan aja, berajakin aja berataan aja. Hmm. Nah ada hmm. pesan ke Paman Anom dulu. Nah. Ya, tapi pesan tadi bang pesannya ayo kita orang Banjar hmm. selamatkan bahasa Banjar di mana pun sampean berada. Nah usahakan Kakanakan dilajari bahasa banjar ja, jangan dilajari bahasa kampung sana, jadi kena hilang bahasa banjarnya. Jadi tetap haja pakai bahasa banjar karena bahasa banjar lestari maka budaya banjar lestari, dikala bahasa banjar punah maka budaya banjar pun akan punah terutama yang di perantauan. Makasih. Nang kaya di Tambilahan tadi lah. Hmm. Kalau kawa Tambilah tuh jadi kabupaten ke 14 kah? 14. Ke 14 dari Kasel. Nah, ya kan? Nah, itu aja lah. Nah, cukup hmm. sampai di sini. Jangan kada ingat di subscribe, di like, dan share Pak Kacil Didin. Nah, oh, Pak Kacil Didin. Pak Kacil Didin. Balalah terus. Balalah terus. Ada yang saya